Ha khensa ku va mpfulele channel ya Matimba Emmanuel Malokixi channel kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana ku na mhaka liya ya ku hi ya khongela a bakweni or hi ya khongela a ka cave laha ni vulavula hi baku leri ri nga endliwa hi ntumbuluko hi Xikwembu leri mi kuma ku baku leriwani ri na vo ma. million years ri ri kona baku rero a ni vulavuli hi baku leriya mi kuma ku va fika va cela hi michini swo fana na ti-scavator or va ya na ti-drilling machine va fika va dirila laya ivi va endla baku ni vula hi baku leri mi kuma ku baku leriya hi leri ri nga endliwa hi Xikwembu hi ntumbuluko. laha bakweni leriya mi kuma ku ku na vanhu vo karhi va ya va ya va ya khongela kona va kombela tinyiko va kombela mikateko va kombela ku katekisiwa ka ndhawu liya ndhawu liya yi kona ende ndhawu liya i ndhawu yo xiximeka swinene loko mo languta vanhu lava yaka ka ndhawu liya a ni vulavuli hi valungu lava yaka na tikhamera hi ku ndhawu liya. a yi lavi na loko u ta na tikhamera na yena. Ku hava na un'we a nga ta ku endla xinepe a fika a mi komba ku a ni ye ka baku leriya. Loko mi ya le mi fanele mi ya mi ti yimerile. Un'wana u ta ku byela ku ni ti yimele fourteen days before ni ya le ka baku leriya, loko ni ya ku khongeleni. Un'wana a n'anga i ta ku byela ku na mina ni ti yimele ni ti yimele masiku yo karhi ku va ni ya le bakweni leriya. Baku leriya a ri hambanangi na loko mi ya mi ya ka mati ya swileriso or mati ya titayele or mi ya khongelela entshaveni a ni mi kuma ku na rona baku ri le ri le henhla ka ntshava man'wani ma le hansi ka ka ntshava loko i ya le i fane i ya i basini i nga hlanganisangi hlanganisangi swilo hi ku mi ta fika mi hlangana na khombo baku loko wo ya i nga basanga ra pfaleka. bafu lowu sorry baku loko wo ya i nga basanga i kuma ku endleka yini ku humelela swilo swo karhi swo biha leswi swi ku tlherisaka loko i ya bakweni u kuma ku i ye i nga basanga i nga tiyilelangi ivi i fika ku laha bakweni lahaya ku humelela swilo swo karhi u ka u nga swi tivi tlhelela ndzhaku hi ku loko wo fositela i ta lova. Ende vanhu vo tala loko va ya bakweni mi kuma ku tin'anga to karhi van'wanyana ku na tin'anga to karhi laha ku nga na mabaku lama ku thwasisiwaku kona vanhu va ya va ya thwasa swikwembu va va tin'anga na van'wani va vaporofeta lava hi va vonaka kwala handle va ya va ya va ya kombela matimba ku. a bakweni. Loko mo languta endzeni ka baku loko vanhu lava va yi laya na swakudya swo karhi a swi ngheni laya, n'winyi wa ndhawu liya a nga swi lavi. Mi kuma ku fambiwa na mugayo, ku fambiwa na miroho, ku fambiwa na munyu. Munyu va tirhisa munyu luya wo ceriwa luya wa khoronje lowu mi kumaka hi wu vona vona lomu tirhenkini va kha va wu xavisa. Na mati loko va lava mati endzeni ka baku ku na mati yo karhi lava hanyaka wona va nwaka wona. ma ni twisisa ende loko mi ri bakweni hambi wo fika i kuma ku i n'wanuna i ri wexe i fika i kuma twenty wa vavasati laha i nge khi muroho n'winyi wa ndhawu liya loko a mi rhandzile i make sure ku laha a ku na swilo swo huma endleleni mi te ku khongeleni kumbe mi te ku thwasiseni ka vanhu ivi loko mi heta mi tlhelela kwala makaya swilo swa n'wina swi fika swi swi fika swi lungha swi va kahle. Se a bakweni a hi mani na mani a ya ka mabaku lamaya ya khongelo. A hi mani na mani. Loko i ya le tanihileswi i fanele i va i zirile i tiyerile swi tiya swinene. Mara ku na mabaku lama mi kuma ku hi lama mo fika ma endliwa hi ntumbuluko, loko ma endliwa hi ntumbuluko ivi n'winyi wa ndhawu liya a lan'wa a famba, ivi mi se valungu. na van'wana na van'wana va ya va fika va sasekisa ndhawu liya va dirowa swilo va va tletlela swilo laya ku nghena un'wana na un'wana mara lamani ma vulaka ma baku lamaya a hi mona mo ku ta tlangiwa man'wanyana va ta ku byela ku loko i ri n'anga ya xintu fika i phahla ku sungula laya i ya i basisa swi ta kota ku ku pfulela tindlela before i fika. a hi nge xikombiso baku leriya wena ku sele ten kilos i fika laha nyangweni wa baku i fanele i fika i khongela i kombela tindlela kumbe i chela fole i kombela tindlela ku loko i nghena laha i nghena i ri kahle mara u kuma ku loko wa tshinela loko yi ku ma five kilos ku humelela swilo swo karhi wo ka u nga swi tiveki swo chavisa kumbe tinyoka or something ivi xi fika xi pfala ndlela tlhelela kaya i nga fositeli. Baku ra hloniphiwa vanhu va ka hina baku ri nyika vanhu matimba baku ri endla vanhu ku swilo swa vona swi va lunghela tin'anga na maporofeta na wena munhu un'wana na un'wana loko u lava ku ya bakweni wa ya mara a va ku arisi vakwembu or mikwembu ya baku leriya or vakhomi va baku leriya dankie.